Aýtsan oglu, adyň näme? Adym Amannazar. Meň ýanyma näme üçin geldiň? Näme bilmek isleýäň? Gelejekde nämeler etjekdigimi we maňa gelejekde nämeleriň garaşýandygyny bilmek isleýän. Tüweleme. Onda, gaty dogry ýere geldiň sen. Maňa eliňi uzat hany. Hmmm gaty garyşyk we parlak bir gelejek garaşýar şonda. Waý waý waý waý. Seniň üstüňde uly okan bir göz bar. Bu ýer saňa göz-de gerekdir. Ilki bilen ony ortadan aýyrmaly. Bolýa men şu wagt ýaman gaty gorkuzýaň. Kimiň gözi ol? Maňa kimiň gözi degip biler? Ony aýyralyň, ony nädip aýyrmaly? Hmmm obrazçyk gymmadrak bolar. Şu ýere bir zatjyklary goýsaň, aýyraryn. Men sen okar, üç günüň özünde öz-özübe aýrylyp gider ol. Sen ondan arkaýyn däl, arkaýynjak ýatyber. Indi gelejegim barada näme aýtmak islarsiňiz? Ilki bilen şu saňa degen göz aýyraly, üç günden soňra-da saňa gelejegim barada hemme zady aýdyp bereýin. Men geldim. Üç gün mundan öň maňa biriniň gözleňňiligini aýdypdyňyz. Üç gün okajak, ondan soňra gel diýipdiňiz. Soňra-da gelejegine bakaryn diýdiňiz. Ine-de men geldim. Indi meniň gelejegime bakyp bilersiňizmi? Maňa nämeler garaşýar? Amannabat oglum, hoş geldiň. Ugruna bolmaýan işleriň ugurly boljagyny, maşgalaňdaky meseleleriň hemmesiniň gowy boljakdygyny we ýakyn wagtlarda saňa gaty gowy bir abraýly bir iş garaşýar. Bu günler maddy tarapdan aladalarym köp ýaly görünýär. Gynanma, gynanma. Saňa gaty uly bir ýerden iş teklibi gelýär. Ondan soň hiç hili maddy taýdan alada etmeris. Palçylar kim we biz näme üçin palçylara we goroskoplara, ýagny täleýnamalary ynanýarys? Palçylaryň we goroskoplaryň aýdan zatlarynyň köpüsi nädip dogry bolup bilýär? Bu gün bu soraglar ylmy tarapdan jogap bermäge synanyşaýyn. Taýyn bolsaňyz, wideomy başlalyň. Bu wideomy sizler bilen bir barlag edip başlamakçy. Bu barlag bilen astrology sözleriniň ynsanlary ylmy tarapdan nähili laýyklygyny barlamak isleýän. Häzir size aýtjak bolýan bu on üç sözleriň size näderejede laýyklygyny baha bermäňizi isleýän. Size näderejede laýyklygyny nol bilen bäş aralygynda baha berip bilersiňiz. Eger-de size hiç laýyk däl bolsa, nol, eger-de size hemmesi laýyk gelýän bolsa bäş baha berip bilersiňiz. Sizde başga adamlaryň sizi halamagyna we haýranlyk duýgusyny duýmaklaryny gaty güýçli zerurlyk bar. Özüňizi tankytlamak üçin gaty açyksyňyz. Öz peýdaňyza öwürmedigiňiz uly bir ulanylmaýan ýere eýesiňiz. Köp kişilerden gowşak hem bolsaňyz, köp halatlarda olaryň üstesinden gelip bilýäňiz. Jynsy islegleriňiz size meseleler döredýär. Daşardan bakanyňyzda tertipli we özüne seredýän birine meňzeýäň, emma ynamsyz we aladalysyň. Käwagtlar dogry zat edýändigiňizden we dogry kararlar berendigiňizden şübheli bolýarsyňyz. Her gezek birazjyk üýtgeşikligiň bolmagyny isleýäňiz we eger-de çäklendirilmeler bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyz üçin biynjalyk bolýaňyz. Özüňizi garaşsyz bir akyldar bolandygyňyz üçin öwünýäňiz we başgalaryň düşünjelerine subutnamasyz garaýarsyňyz. Özüňizi başgalaryn açmagyň akyllyja bir pikir bolmadygyny pikir edýäňiz. Käwagtlar sosial jana ýakynsyňyz, a käwagtlar bolsa içgysgynç, ünüssiz we içine ýapyk birisiňiz. Käbir höwesleriňiz bolsa düýbünden hakyky bolmaýan zatlar. Howpsuzlygyňyz öz durmuşyňyzdaky esasy maksatlaryňyzyň biridir. Indi wideony durduryp, kommentariýada bu aýdan zatlarymyň size näderejede laýyk bilen nol bilen bäş aralygynda baha bermegiňizi isleýän. Bu on üç maddany bir astrologiýa kitabyndan bolşy ýaly terjime etdim. Eger-de bul aýdan zatlarymyň hemmesi size laýyk gelýän bolsa, onuňam bir aňsat sebäbi bar. Bu sözler bir kişä degişli ýaly bolup görünýärdi, dogry dämi? Ýöne şeýle bir umumy welin, hökmany suratda bu durmuşymyzyň bir ýerine laýyk gelýändir. Laýyk däl hem bolsa azajyk dogry bolalygy üçin ýeterlik derejede çaklama bolandyr. Bu aýdan on üç maddamdaky sözleriň her biri astrologlaryň ýagny täleýnamaçylaryň ulanan kitaplaryndan saýlanandyr. Aýry-aýry ýyldyzlara degişli bolanlygy jedel edilýän bir sözlerdir. Geliň indi bolsa sizleri bir täsir bilen tanyşdyraýyn. Bu täsiriň ady Forer, Barnum täsiri. Ýaňy wideomyzyň başynda özüni palçy diýip hasaplaýan kişiniň aýdanlary siz tomaşaçylaryň köpüsine ýakyn gelendir belki? Bu ýagdaý bolsa Forer, Barnum täsiri. Palçylaryň takyklyk üçin ulanýan bu usuly Psiholog Bartram we Forer tarapyndan bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýyllarda üsti açyldy. O wagtlar Amerikanyň meşhur bir şoumeni we iş adamy bolan Fhennes Taýlar Barnumyň mydama ulanýan Hemmeler üçin bir zadymyz bar şygry astrologiýanyň arkasynda ýatan galplygyň, ýagny moşennikligiň açary diýip pikir etdi. Eden gözlegleriniň netijesinde astrologik sözde derňewleriň ynsanlara näme üçin laýyk bolanlygy, Has dogrusy, ynsanlaryň näme üçin aldanýanlygyny görkezmäge başlady. Hakykatdan hem astrologiýanyň jedellerinde ynsanlara aýratyn hiç bir laýyklyk ýokdur. Derňewleriň içindäki argumentler şeýle bir giňişdi we gurşap alyjydy we şeýle bir köp mümkinçiligi öz içine alýardy welin, eýýäm aldanmaga taýyn adamlary aldamak aňsat düşýärdi. Ynsanlar näçün täleýnamalary ynanýarlar? Belki-de jogap, ýöne maňa laýyk gelýär, ýa-da gaty köp barlap gördüm, hemmesem maňa gabat gelýär diýen düşünjeler bilen başlaýandyr. Bu görnüşdäki düşünjeleriň bir ylmy tarapdan subutnamasy ýokdur. Ýöne ynsanlaryň täleýnamalara we palçylara nämüçin ynanýanlygy barada ylmy tarapdan bir subutnama bardyr belki? Ilkinji bolup sizlere şuny aýdaýyn, täleýnamalar we palçylar siz hakda hiç zat bilýän däldirler. Bu kişileriň aýdan zatlaryna we eden zatlaryna şahsy tarapdan baha berýänligimiz üçin, başga adamlar bilen deňeşdirilende ýany umumy statistikalardan aýry ýagdaýda kabul edýäs. Täleýnamalaryň we şoňa mezeş ýasama bilimleriň bil baglaýan düşünjesi gatnaşyjy öňdengörüjilik diýlen bir düşünjedir. Bir pikir edip görüň, täleýnamalaryň ýa-da palçylaryň aýdan zatlary bize laýyk gelýän bolsa, olary üstünlikli görýäs we daş-töweregimizdäki tanyşlarymyza olary maslahat berýäs. Eşitýäňmi, dost? Ol obadaky palçy, Men barada hemme zat aýtdy. Senem gidip gör, bu günler günüň gowy geçenoga diýip aýtýas. Eger-de olaryň aýdan zatlary gabat gelmese, Aý-how, goýsan-aý, palçylaryňam bilen zady bolarm-aý. Derdimizi olar çözmez-ä how diýip geçeris. Dogry dälmi? Bu öňdengörüjilikli düşünje, täleýnamalaryň we palçylaryň günümizde-de bar bolmagyna itergi berýär. Ýöne aňsat bir synag bilen täleýnamalaryň ýa-da palçylaryň näderejede ýalançylygyny bilmek gaty aňsatdyr. Netijede, mähriban dostlar, sizi özüňizden gowy tanaýan hiç kim ýokdur. Şeýle-de bolsa gelejegiňizi hiç kimiň bilip bilmejekdigini unutmaň. Bu barada näçe gürrüň etsek-de, barynyň täsirine hemmämiz duçar bolýas. Palçylar, Täleýnamalar bize käwagtlar motiwasion bagt berip biler, ýöne bu bir ýalan motiwasion, bir ýalan bagtdyr. Mähriban dostlar, bu wideomyzyň hem soňuna geldik. Wideomyz göwnüňizden turan bolsa, laýk goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş sag boluň. Palçylary ynanaýmaň.